Хәерле көн, дуслар! Сезне белән Кетлеме тапшыгын яңа чыгарылышы. Һәм бүген без Татар китабы йортында кунакка килдек. Шуңа күрә сез Татар китабы йорты турында, үзегезнең кем булуыгыз турында э, формаль рәвештә түгел, бер-ике җөмлә белән генә сөйләп китсәгез.

яктыртабыз кыскасы әкият сөйләмибез бүген без айдар белән дию кызы бай малай һәм мулла дип исемләнгән әкият турында сөйләшәчәкбез дөресен генә әйткәндә мин бу әкиятне укыганым юк иде мин аны укып бик каты аптырадым ул миңа бик кызыклы булып тоелды һәм миндә күп кенә сораулар бар Э, бу әкияткә карата һәм минем алар турында фикер алышасым килә э, әкиятнең эчтәлеге турында башыннан кыскача гына менә башын син сөйли башла бик кыска итеп максималь кыска итеп аны мин дәвам итәм мин хәтер
Э, чынлыкта мин бу хикәятне э, уканым бар э, сыман тоела ну һәрхәлдә бәлки мин укам укымамын татар әкияте буларак бәлки мин укамындыр менә гарәп әкияте буларак чөнки башта уку идем төрле халыкларның әкиятләрен бар иде китапханәдә шундый калын калын җыентыклар җыентыклар ирлан әкиятләре анда хәтта исланд әкиятләре итальян әкиятләре һәм әлбәттә көнчыгыш әкиятләре гарәп халыкларының әкиятләре Мең дә бер төн дигән җыентыклар бар иде рус телендә, һәм анда бар иде бик нык сәер әкиятләр һәм аларны балалар укыр ярдәм итү әкиятләр. Һәм мин аларны кабер кабына хәтерлим кызганычка. Әмма монсын бәлки шунда микән, башка җирдә укыдым микән? Һәр хәлдә төрле халык әкиятләрендә уртак элементларның сурәтләрен булу ансы табигый инде аңлашыла. Һәм әлбәттә буның исеме шундый кызык, әйтәм бит, Гай Ричиның фильмнарына барырдай исем. Мәгәдә кино төшсә, аны Гай Ричи төшерергә тиеш.
Хишексез. Ә и хаман бит башы да шулай, эчкечелектән башы да Гай Ричи төшергәннән фильмнарда булмый калмый. Анда яхшы бер скотч яки виски, яки нәрсә. Һәм анда эчкечелектән башлана. бер бай байлыгын сатып эчеп бетерә һәм ахырчыкта ул үзенең мин бик нык гади итеп сөйлим эчтәлекне әйе әйе шулай кирәк тә ахырчыкта ул үзенең малаен Э, үзе дә аңламастан э, сата дип әйтик инде дию э, дию пәриенә һәм малае аны мәдрәсәдә укыган була малае кайтып керә өенә һәм ул дию пәрине хатын укып аңлый үзенең сатылган булуын сатылмыш булуын әсир булуының булуын һәм әти әнисен коткарырга дип чөнки әгәр дә ул бармаса кол булып әти әнисен үкә чыгарачаклар ул әти әнисен коткару хакына китә дию пәриенә хезмәткә Әйе.
Э, Дию пәринә егет хезмәткә китте, анда баргачтын э, ниндидер бер яхшы әбигә очрады. Әби хат язып бирде, хатны язгачтын малай килеп бер кызга күрсәтте, кыз хатны укыды да бу егеткә ярдәм итергә булды. Э, һәм бу урында менә миндә сорау бар. Ни өчен ул кыз бу егеткә ярдәм итергә була һәм ни өчен гомумән нәрсәгә ул кызга бу егет? сен сендә бу сорауга җавап бармы менә мин әкиятне укыдым менә әкиятнең дәвамында без күрәбез ул кызның ниндидер искиткеч булуын аны э, пәриләр дә тыңлый җеннәр дә тыңлый ул нәрсә генә эшли белми ул бу егет өчен аның бөтен проблемаларын чишеп бирә вообще борчылма бар кереп ятып йокла һәм бөтенесе дә була ди Ул ниндидер мәмияз шикелле я елап утыра, я нишләргә белмичә э, башын кашып йөри, яки кыз әйтә моңа, бар ятып йокла, бу бара да ятып йоклый, һәм беренче тапкыр әле бу егетен э, мин яратканча инде тупой мужик, кушканны да эшли алмыйча, э, ниндидер дөрес түгел әйберләр эшли, һәм аның артыннан бу кызның бу әйберләрне әле төзәтеп йөрисе була һәм әкиятне укып чыкканнан соң һәм әкият дәверендә минем баштагы иң төп сорауларның берсе нәрсәгә аңа бу егет син аңлыйсыңмы бу әйберне яки бу ниндидер теге фундаменталь әйбер һәм аны берничек тә үзгәртергә аңларга тырышырга кирәк түгелме
Монда төрлечә карга була. Хәзер булачак э, спойлер, э, хәзер булачак э, фәнни рәвештә сөйләшергә тырышып карау. Беренчедән, бу бит инде әкиятләр килеп чыккан патриархаль җәмгыять шартларында, шуңа күрә карга булыр иде шундый теге менә хатын-кыз үзен генә үзе коткара алмый дип аңлатырга булыр иде. Мин бу аңлатма белән үземнең бу аңлатма белән үзем килешмим. Миңа калса монда бардыр шундый бер бер тылсымлы элемент. Әйе.
Миңа калса чыннан да Дию пәриннән аңа булган коллыктан бу кыз заты Һәм ул бит ул кыз аты бит чын мәгънәсендә кеше дә түгел дөнья касы. Ул нидер ведьма.
Шул шул, ул сихерче һәм ул бик кызык сорау, ул бит кызык момент, ул бөтен әкият барышында куллана ниндидер бер гайре табигый көчләрне һәм ләкин ул асылда үзенә әйтә, миндә бер кол булган кыз дип. Әйе.
Ләкин миңа калса монда хикмәт бардыр. Бәлки бу бөтенләй теге Дию пәриенең э, кызыдыр э, яки башкасыдыр. Э, һәм монда әкиятне дәвам итәргә була. Шундый бер элемент белән, бәлки ул алга таба бу егетне харап итәдер. бөтенләй әйе дөресен әйткән вакытта менә бу кызда нидер шундый үч алуда үч алу ягына таба ниндидер анын шундый наклонностьләре анын шундый теләкләре бар кебек тоела чөнки анда менә муллалар белән булган сюжетка карасак без ул бит менә ул сюжет ул ул кызны ниндидер

бер туганнарым белән дә кочаклашма үбешмә чөнки син минем турында онытачаксың ди егет моны тыңламый һәм аның турында оныта һәм бу кыз аерым үзе бер өйдә тора башлый һәм шул өйдә торган вакытта аның янына керәләр керә мулла һәм мулла керә дә нәрсәгә кергәнен онытып сихерләнеп ниндидер эш эшләп намазын калдыра Һәм кич белән картлар моның турында бу ничә икән диеп уйлыйлар да инде нәрсә булган белергә телиләр, ләкин күрәләр бу кызын өеннән чыгып барган бу мулланың һәм аны бер тапкыр шулай күрәләр, ике тапкыр шулай күрәләр һәм алдакчы икән бу дип аны э, куып җибәрәләр һәм ул мулла булып бу авылда кала алмый. Һәм менә шулай өч мулла белән була. Һәм менә бу сюжет Юлы, ул бер нәрсәгә дә китерми. Ул менә шулай сөйләнелде дә безгә, һәм шун белән шул. Э, дәвамы бу егет бит инде кыз турында онытты менә бу сихерче кыз турында э, ул үзенә яңа аңа яңа хатын тауып бирәләр аларның туйлары башлана туй башлангачтын э, бу кыз да ул туйга килгән булып чыга һәм андагы күгәрченнәр ул Э, бәлеш пешереп җибәргән була бәлештән чыгалар күгәрченнәр күгәрченнәр менә син аны түрендә оныттың дип әйтәләр дә ул егет хай җаным минем бит анда яраткан теге кызым бар дип аны янына кире кайта э, алар бергә тора башлар бергә торганда шулай ук бу кыз пәриләрне эшкә җигеп э, алар ярдәмендә ниндидер җайлы гына сулар белән боларның уңышлары да яхшы була эшләре дә эшләнелеп бетелеп бара һәм Шуның белән әкият тә бетә. Дөресен генә әйткәндә, андагы логик азагы юк бу әкиятнең. Ул ничектер тәмамланмаган шикелле. Ә, ә хәзер әйдәгез, искә төшерер әкиятнең исемен. Дию кызы Баймалай һәм мулла. А, дию кызы дигән сүз бар кич ва. Дию кызы бар, Баймалай бар, мулла нәрсә икәне бигүк аңлашылып бетми. Ул нидер символизм.
Моны әйтергә мөмкин инде мин бу якка бер дә салышасы килми, әмма ул момент бардыр сыман. Менә хатын-кыз, әйе, ул гайре табигый көчләргә ия булган хатын-кыз. Әйе.
Әмма ул аңа карата Көч куллана алган көчле як ны җиңә. Әйе, бу нидер феминистик әкият бу. Әйе, шул шул.
Дию пәриен ул җиңә. Дию пәрие монда, ну, бер угнетатель, чыннан да. Әйе. Да, ул бит.
Абьюзер.
Ул аның кызы.
Да, ул аның кызы бит инде. Һәм ул менә, әйе, ул аны теге шулай мәҗбүрли кылта тотучы зат. Ул аннан коллыктан чыгара һәм шул коллыктан чыгыр өчен ул кулында булган бердәнбер инструментны куллана, чөнки ир-атны куллана. башка ир-атны. Аннан соң менә инде бәхетемә ирештем дигәндә генә теге чанда теге мәшинә теге шул акылсыз егет ул оныта. Әмма һәм оныткач ул бит хәзер башка ул үзенең йортына качып качты. Ул ни өчен аңа кирәк егетнең тарантастан каршы алуы? Чөнки бу яңа җәмгыятькә, яңа мәхәлләгә, шәһәргә, авылга углайдан килеп керә алмый. Ул йортсыз, җирсез, борынгы заман шартларында ничек инде син үзеңнең, әгәр син чыгасың икән үзеңнең җәмгыятеңнән, мәхәлләңнән, общинадан, син башка җиргә керә алмыйсың болай гына. Сине кемдер кертергә тиеш. Син без статусы. паспортсыз документ сүз әйтәм инде һәм аңа кирәк шушы аның чакырылыш булуы алып килү алып килүе һәм гомумән борынгы җәмгыятьтә традицион җәмгыятьтә гаилә кору кияүгә чыгу яки берәрсенә өйләнү ул синең статусыңны үстерүче түбәнәйтүче әйбер ул ну социаль лифт әйтик инде әйе димәк әгәр дә шуннан чыгып дәвам итсәк э, менә хәзер бу котылды бер угнетательдән бер аны җәфалаучыдан озатлаучыдан э, ягъни әтисеннән дип әйтик әмма э, һәм килеп керде башка җәмгыятькә ул җәмгыятьтә аның беркеме дә юк һәм аның беркеме дә булмагач аңа карата шулай ук көч кулланырга маташучы Зата килеп чыга. Бу очракта ул ну дин әһелләре, муллалар. Ләкин аны аңларга була дин әһелләре дип тә һәм шуның аша аша әйтергә мөмкин. Тик байлар дип әйтергә дә мөмкин. Байлар гомумән теге шундый эксплуатация класс. Эксплуатацияләүче класс, сәлам Маркс. Бу очракта һәм менә димәк ул ансында җиңә. Муллалар бу очракта кирәк, димәк, бу кызның шундый көчле гаяр феминист кыз булуын һәм аның көчле булуын дәлилләр өчендер бәлки күпме дәрәҗәдә. Һәм бәлкем әле бу күпмедер дәрәҗәдә теге заманнан бик күпкә алга киткән әкияттер һәм ул күпмедер өлешчә менә дин тарафыннан, җәмгыять тарафыннан хатын-кызны кимсетелүе, кимсетелүе үк түгел, менә кысылуы һәм чынбарлыкта бит инде менә без бүгенге ну егерме беренче заман егерме беренче гасыр кешеләре буларак без беләбез хатын кыз ирсез э, тормыш алып бара ала дигән әйберне без аңлыйбыз ләкин ул заманда ул ниндидер мөмкин түгел әйбер булып кабул ителгән һәм әгәр дә син тол хатын тол хатын булсаң әле ярый инде ләкин теге Э, кияүгә чыкмаган хатын булсаң бу инде синең ниндидер җитешсез э, уңмаган э, ниндидер мискен булуын турында сөйләгән әйбер булган әйе һәм бәлкем бу очракта ул ниндидер шундый бик кырыйлатып кына цензурага эләкмичә генә шушы теманы үзенчә күтәргән диеп кабул итәбез без аны ким дигәндә мин аны шулай кабул итәм чөнки бүгенге заманның э, трендлары безне инде менә шул курста күрергә өйрәткән һәм без аны шулай дип күрәбез бәлкем ул заманда аны ничектер башкача күргәннәрдер монда тагын шунысы бар э, ул бит әле э, хичиктә муллар кимсетүдән калмый ул димәк кияүгә чыга ул кыз теләгән кешесенә дип әйтик инде һәм монда мөһим дә түгел ул аны яратам яратмый ул бит инде килгән эләккән теге егет һәм ул аны куллана куллана куллана яхшы кулланды һәм аңа таба кирәк әкиятне сөйләүчегә һәм монда мөһим момент әкиятне сөйләүчегә кирәк теге егеткә яки теге кызга кирәк түгел бу әйбер дию кызлары барыбер инде алар бергә ләкин егетне сөйләүчегә бу кирәк ул ул күрсәтә дию кызының әле гаилә коргач та гаиләдә файдалы булуын ул асылда күпме дәрәҗәдә хуҗа чөнки әгәр дә менә бит тагын бер ул урысча гына вызов ясыйм ул генә каршы килә традицион тормышка дию кызы әйтә иренә буйсынмаска үзенең әти-әнисенә каршы барып традицион авылда барка килгән теге шул кагыйдәләрне үтәмәскә бөтен кеше чәчүгә чыкты без чыкмыйбыз бөтен кеше эшкә чыкты без чыкмыйбыз үз вакытында чыгабыз үзебезчә эшлибез Һәм үзебезчә эшләү, димәк, гайре табигый рәвештә эшләү, шулай ук пәриләр ярдәмендә. Моны аңларга мөмкин төрлечә пәриләр ярдәмендә кул ярдәмендә эш башкару, нәрсәләр эшләү, күпме Бәлкем ул корал турында Корал турында, технология турында әйтергә мөмкин иде. Авылга килде там тракторлар һәм менә пәриләр, тракторлар. Толкинда бит менә Мордорна һәм Изенгардны шулай аңлаучылар бар. Менә технологияләр дип һәм башкалар дип. Монда башка да мөһим. Димәк, хатын-кыз гаиләдә ачыктан ачык хуҗа түгел, формаль рәвештә ир-ат хуҗа, әмма менә чынлыкта хатын-кыз идарә итә. Бу кайчандыр язылган, уйлап табылган әкият, килгән әкият 20 нче гасырның икенче яртысында килеп чыккан бер трендны күрсәтә, гаилә тормышы, теге социаль дөньяда ятегін социологияда һәм тагын бер момент мен әйттем бұл сөйлеушіге мөһим деп шыннан да әкиятләрне балаларга кім сөйли әниләр әбиләр сөйли һәм асылда әкиятләр аша балалар үзләштерә торган дөнья картинасы ул хатын кыз тарафыннан җиткерелгән дөнья картинасы һәм э, аңлапмы аңламыйчамы э, алар э, менә шушы әкиятне сөйләүчеләр җиткерүчеләр Мин, конечно, бу яки бу очракта ялгышамдыр, чөнки әкиятләрне абабайлар да сөйләргә мөмкин. Бу очракта, бу очракта миңа калса, менә шушы сөйләүче үзенең дөньяда теге күрергә теләгән ситуацияне күрсәтә. Шулай була ала, шулай булырга мөмкин. Әлбәттә, иратның монда формаль урыны кала, аны юкка чыгарып булмый. ку форс деген сериалның анимацион сериалның соңгы серияларында була шундый момент уйлап чыгарылган дәүләтнең королевасы чын мәгънәсендә королева булсын өчен патша бикә булсын син карадың әле әйе патша бикә булсын өчен аңа кирәк кияүгә чыгара кияүгә чыкмыйча ул үзенә ну кирәк принц регент дип әйтик дәйме принц регент яки король регент аннан башка аның хокуклары булмый чын королева була алмый монда нәкъ шундый ситуациядер бәлки Дүксен генә әйткәндә, бу әкиятнең башында ук шундый интеллектуаль чыгарылыш дигән дисклеймер куярга мөмкиндер дип уйлыйм. Һәм әкиятнең сюжетын мин кичә бик күп әкиятләр эзләдем, карадым бу атна буена. Синең белән шундый бик өстән өстән генә түгел, тирәнрәк кереп китеп, социаль темага сөйләшеп була торган әкият э, табас килгәне һәм миндә килеп чыкты дип уйлыйм мин. Э, шулай ук э, башка темалар арасында миңа калса, менә монда муллаларны без үзенә күрә шул байлар, нидер хәлле кешеләр диеп алсак, менә монда туй мәҗлесен күрсәткән вакытта әни кешене ничектер шундый бик акча корты буларак күрсәтәләр һәм элеккеге традицияләрен күрсәтәләр теге килгән кешеләргә алар үзләре белән бәлешләр нидер сыйлар алып килергә тиеш һәм кешеләрне бүлеп утырталар байларны аерым ярлыларны аерым утырталар һәм ничектер менә анда турыдан туры ул начар дигән сүз юк ләкин син аны укыган вакытта аның Э, бу бу геройларның тасвирланышы безне аларны тискәре итеп кабул итергә мәҗбүр итә э, һәм миңа калса әле менә бу хатын кызның роле турында сөйләүдән кала ул әле элекеге йолалар турында да э, һәм элекеге буыннарның бу тормышта ничектер Ул кануннар буенча яшәү хәзер инде начар дигән фикергә этәрә һәм үзен, үзенә күрә бер яңалык кертә кебек миңа. Бәлки, гомумән, ашка үзенең бәлештән алып килү дигән әйбер ул булган, ул кайбер җирдә һаман саклана, ул э, мантыйклы әйбер, ул хәзер теге аш үткәргәндә теге бөтен байлыгын күрсәтәсең, ә элек аш үткәрү ул авыл халкы теге туганнар, дуслар, кардәшләр, күршеләр э, бер-береңә ярдәм итеп шулай бергә сыйлашу була инде ул теге сыйлау түгел сыйлашу шуңа ул э, бик матур булган э, ну байлар ярлыларны аеру әлбәттә әкият бит инде э, менә әйткәнчә теге сөйләүченең күрергә теләгән картинасы һәм ул гаделлекне тели дөньяда гаделлек булуын гаделлек булуын әгәр дә ул ярлы кеше икән Гомумән, һәр кешегә кирәк, һәр кемгә кирәк гаделлек дөньяда. Ул менә шул гаделлекнең сатира аша үч итүен күрсәтергә телиме, булдыралганча, менә шундый формада килеп чыгамы аның, уланы оештырырга тели инде. Менә шуңа да бит күрәкәттә муллардан көләләр, байлардан көләләр, ниндидер анда авылның яки Анда шәһәрнең социаль структурасында булган башка югары затларны, анда команд, ниләр анда командирны, сержантны, там югары дәрәҗәдәге кешене кимсетү, көлү, ну, шаярту ул кирәк, чөнки кеше эчтән, күңелдән тели ул гаделлекне. Әйе. Ә сюжет буенча кире кайтып бер сорау. Димәк, синең фикереңчә, менә бу Э, әти кешенең үз баласын аракы эчеп өчен сатып коллыкка сатуын күрсәтү бу шулай ук э, патриархаль тормышның ки, кимчелекләрен күрсәтү чарасы буларак ма инде э, ни өчен алай ни өчен нәкъ менә шул ысул һәм ул бит менә безгә анда ул баланың язмышы турында да сөйләнелми ниндидер теге э, без без аңа карата эмпатия дә хис итмибез ләкин менә бу ситуация турында ике җөмләдә генә уку да ул ниндидер коточкыч тискәре хисләр уята бу кешегә карата һәм ул э, төпсез бай төпсез э, байлык бетми торган байлык ала һәм ул байлыкка да ул бары тик эчеп кенә йөри һәм ул өч ел дәверендә шул әйберен дәвам итә һәм монда бит әле аннан тыш малайның укымышлы булуы да мөһим фактор дип уйлыйм мин чөнки ул мәдрәсәгә укырга киткән була һәм укудан кайта һәм укымышлы кеше була торып ул бу кыз әйткән сүзне тыңлый димәк монда без бу әти кеше белән булган әйберне Шул патриархаль э, тормыш турында э, аңа карата бер тискәре караш дип кенә кабул итәргә тиешме, тискәре образ?
Миңа калса мәсьәлә тирәнрәктер. Э, бу очракта әкият э, чынбарлык белән очрашып ала, чынбарлыкны чагылдыра. Чөнки әйе, без әйтмибез теге ул гасырларда эчкечелек проблемасы зур проблем булган дип, Зубрай булмаган һәм менә әкияткә керү анклеты нәрсәне бу гыйбрәт булган вакыйга. Без беләбез бәетләрне, бәетләрдә булган андый ситуацияне, өч кеше арасында кеше үзен харап итә, гаиләсен харап итә яки башка бер арасында гаиләсен харап итә. Бу чынбарлыкка килешү моменты, әлбәттә, патриархаль Бу чорда патриархаль ваншат дигән сүз түгел инде, ул табигый ул чор өчен. Ләкин күрсәтә, әхлакый яктан мөһим бу бу өлеше. Ул шаккаттыра, чөнки без гадәттә әкиятләрдә күргән күрмәгән ул әйберне. Әйе. Өстәвенә Дию пәрие, Дию кызы турында эгы әкият башына шундый ачы чынбарлыктан, ну, безнең өчен как бы ачы чынбарлык. Артык реалистик. Әй, артык реалистик башына, шуңа күрә укый башлаганда ты уйлыйсың, бу нәрсә бу? Дөресен генә әйткәндә, мин бу әкиятне укыган вакытта теге нидер э, роман укыган шикелле укыдым бу әкиятне. Теге әкият укыган кебек түгел, ә менә хәзерге заманда сериаллар төшерә торган роман кебек иде ул миңа. Һәм ул чынлап та миңа бик кызык булды бу әкиятне укырга. Мин укыган вакытта теге кызыксынып укыдым һәм менә бу ниндидер аллюзияләр метафоралар алар барысы да уйланырга мәҗбүр итә һәм ниндидер теге э, ярылып яткан проблемалар гына түгел ә шундый нечкәлекләренә дә үтеп керә шуңа күрә бик кызык булды миңа кызыклы ләкин э, тагын шунысын да искәртергә кирәктер э, бу проблемаларда һәм аллюзияләрне без күрәбез Әйе. Теге гасырда аларны күрмәгән калса күрмәгәннәр дә, аны күргән баш күргәннәр башка проблемнарны. Чөнки бу очракта текст, бигрәк тә бу текстның авторы юк. Автор булган текстта теге соңгы нокта куелгач, ул мөстәкыйль тормыш белән яши башлый һәм аны аның бага килә хисап интерпретацияләре. Әлбәттә, балалар әкият сөйләүчеләр, менә бу әкиятне хәер укысалар, алар әлбәттә феминизм турында, хәзер уйламыйлар, муллалар турында уйламыйлар, башка аларга кирәк маҗара. Бу маҗаралы әкият, квест бара, бик кызыклы квест. Күпмедер дәрәҗәдә бәлки стандарт квесттер, ләкин мәсәлән, анда э, кызның һәм егетнең анда э, көтү һәм көтүчегә әйләнүе, анда менә шул э, авыл һәм мәчеткә әйләнү. Ул кызыклы момент, конечно. Аны теге сериалларда сен күрмисең, безнең мультикларда сен әйбердән күрмисең. Ләкин бу көнчыгыш шәкертләрне хас булган әйбер. Теге менә Әйе. а, ике тылсымчы, ике тылсым көче мәсәлән бер-берсе белән ярышалар, дуэль бара. Бу дуэль өлеше хәтта А, әгәр дә дигил үгезе чыккан булса сүз уңаеннан ул дуэльгә ул шунда ук җиңгән булар мөгаен аларны ләкин үзе чыкмый ни өчендер бу шулай гына теге Раэль Кустафи әйтекме инде или иң ахырдан иң ахырдан ул бит аны эшләп карый ләкин барыбер килеп чыкмый ләкин теге бәйләнергә теләгән кеше өчен сорау бирергә мөмкин инде ни, ну, ни өчен ул анда баканы гына алып китмәгән алайса суын эчеп бетерә алмагач дип инде ну асы нормально бу теге бит әкият шуңа да әкият булырга тиеш э, ничек әйтим инде допущениелар шартлы гына булырга тиеш э, чөнки башкача ул чында әйләнә чынбарлык романына әгәр дә менә бу әкиятне эшкәртеп хәзер язсаң аның нигезендә әсәр Ул вакытта син аларны исәпкә аласың инде. Бу бачты, бай бачты. Чагыштырмача, бу логик яктан бик төз һәм э, финалга китереп җиткерелгән әкият. Шуңа күрә ул миңа ул яктан бик ошады. Э, безнең традицион сорау, син бу әкиятне балаларга укыр идеңме, ничә яшьтән укырга киңәштер идең һәм гомумән бу әкият балалар өчен яраклымы, юкмы? Ну, юк, әлбәттә, монда шул кадәр күп ересь.
Ә фантазияне э, үстерү өчен, мәсәлән?
Юк, фантазияне үстерү өчен ул батырның кара кирәк, ул батырның җырларын, э, Әбу Галисинаны, башка әкиятләрне. Юк, бу әкиятнең үзенең урыны бар, әлбәттә, ләкин э, мин аны эшкәртер идем. текстны эшкәртер идем балалар өчен э, менә бу әкиятне укып чыгып э, ниндидер талантлы кешегә биреп ул аны балалар өчен адаптировать итеп язса э, әйе әлбәттә ә болай бу килеш юк юк укымас идем ну беләсеңме монда ничек әйтим караңгылык бик күп менә без бөтен беләбез бер туган гримнарның әкиятләре эшкәртелгән ме һәм шуңа күрә алар ну матур яңгырлар яхшы теге матур сюжетлар әйткәндә ә асылда алман хала әкиятләре бик нык шундый куркыныч караңгы явызлык белән тулы әйтегәндә ачык шундый бик куркыныч чынбарлык хакыйкатен дә бу о кадәр куркыныч түгел ләкин монда төшенсәң ну гафу итегез монда берәү сата җанын әйтегән шулар бу бит инде менә Теге шайтан килде, иблис килде һәм менә контракт төзү синең белән. Шундый көнбатыш сюжеты бар диде тик инде. Ул куркынычрак әйбер. Э, Муллалардан көлү ул шулай ук теге инде бер э, кирәк булмаган фикер уятырга мөмкин муллар турында, чөнки балалар аңламыйсың аны бу чынлыкта э, эксплуатацияләүче класс турында дип. Шуңа күрә мин эшкәртер идем чыннан да, яки ну, мондый форматта балалар укымас идем.

Әкрәтсәң, ул тагын да яшьрәк балаларга кызыклы була алыр иде. Юк, сюжет бит әйткәнемчә, әкият бит ул, әкиятне бит укымыйсың китаптан. Әйе, әйе. Бу инде эшкәртү әкиятне китаптан укымыйсың, син тыңлыйсың. Эшкәртүдәге әкиятне укый аласың китаптан, чөнки анда рәсемнәр бар, ул эшкәртелгән балалар өчен уңайлы, яшенә бәйле яшенә эшләнгән. Ә моны тыңларга кирәк. Моны тыңлаганда тыңлаучы сөйләүчегә сөйләүчене
хезмәте кергән тиеш кергән тиеш һәм ул анда сөйли ала бик кызык иттереп мин сән укыйм тиз тизенә һәм анда күрәм сикерделәр сикерделәр сикерделәр сикерделәр шутлар башта теге бара бара бара процесс һәм бит әле ялыктыргыч теге чөнки күпме дәрәҗәдә бөтен стандарт теге монда җиңде монда җиңде монда җиңде аны кызык итеп сөйләргә була һәм бу чакта ул бигрәк яшь балаларга да кызык булачак Ә инде эчкече дип башлау, бәлки балалар әкиятенә ул кадәр ансы мөһим дә түгелдер, ләкин ул кирәк булган күрсәтергә байның, менә шул байның әйе бик нык ни булуын, түбән хәлгә төшеп җитүен, шуңа күрә мәҗбүр булуын дию пәриенә малаен сатарга, ләкин бу мәҗбүриятнең сәбәбе ниндидер бер менә була теге кеше тырышкан тырышкан байлыгын югалткан шуңа күрә сатарга мәҗбүр бу андый хәл түгел э, югалткан чөнки достойный түгел инде бу әйе ниндидер бер горурланып сөйли торган әйбер түгел инде э, благородный вакыйга түгел менә бу моментны аңлап торырга кирәк бу моментны аңлап торырга кирәк менә э, эчкече исерек бай белән менә бу ахыргы момент Егет барып җитә. Ахыр моментта теге шундый дию, дию кызы белән кала. Дию теге бөтен әйберне дию кызы оештыра пәриләрне яллап. Шундый рәхәт тормыш. Авыл халкы карап тора. Ә теге вакытта моның әти әнисе кайда? Кая калдыралар? Әкиятләре еш шулай була. Башлыйлар да тегендә әти-әниләре кайдыр кала. Шрек. Шректа теге мультфильм булгач, без теге ашчыкта э, Фиона барып җитә күрсәтә әти-әнисен, э, танышалар, теге авыр танышу, ләкин дәвамлык бар һәм аңлашылмый нәрсә булганда була таба. Гадәттә әкияттә андый сораулар ачык кала бит инде. Менә монда сорау ачык кала һәм миңа бу кызык. Нәрсә булып бетте исерткеч э, белән мавыккан байга? Дию пәрән җиңгәч, бу янчыкның магиясе туктыймы, юкмы? Әйе, менә андый ниндидер вак детальләр миндә һәрвакыт кызыксындыра һәм гомумән менә алар дию пәрен җиңделәр. Әле өчен, мәсәлән, кыз кыз Әйе. Ул кешеләрне югалтмады. югалтмады. Бәлкем дию пәри үлмәгән аркасындадыр. Чөнки ул бит үлмәде, ул кире кире кайтмый башлады. Һәм менә ул сорау минем хәтта менә бар иде. Ник дию кире кайтмады? Ник ул алар артыннан ахырдан килмәде? Бу да ачык сорау булып кала. чөнки ул теге сүгәтләү чарасы гына бу сюжетта әгәр дә инде ул ниндидер бик логик уйланып бетелгән әсәр булса бу сорауга без без җавапка бу сорауга җавапны без эзләр идек ничектер табырга тырышыр идек ә әкият булгачтын ул кирәк тә түгелдер инде миңа калса әкият язылганда теркәлгәндә анда ниндидер элемент югалган булырга мөмкин Ә, бәлкем.
Әйе, чөнки аны сөйләүче сөйли һәм яздыра, аның бәлки бардыр элементлары һәм ә, чыннан да кайсыр моментта ниндидер бер сакраль шик үтелгәндер һәм шуннан соң видео инде алга таба бармый. Нәрсә булганда. Ну, без моны язып тора алабыз шикартып. Тәкъдим итәм бу шунарга язып торырга әкиятне. детальләрен өстәп. Дуслар, э, шуның белән бу әкиятне э, әкият турында сөйләшү безнең әңгәмәбез тәмам. Сез бу әкиятне укыган идегезме, укымаган булсагыз, хәзер укыдыгызмы? Безнең фикерләр белән килешәсезме? Һәм мондый интеллектуаль, катлаулырак формат сезгә кызыкмы яки э, ниндидер тормышчанрак идеяләр сезгә якынракмы? Аның турында да языгыз. Шуның белән шул, сау булыгыз.